Atu hi Pu Siang Kung he tonruahnak an ngei lai. Pu Siang Kung cu nizan nai news i an rak ṭialmi zong khan an hmuh pah len lai i Vomkua ah ramri a kalnak ah khuachia he khuachia ṭemṭawnnak a tawn i mah a tawnmi cungah cun Pumkua pastor te biaknak lei hna nih Jesuh Khrih min in thlacam piaknak ramlak an van neihnak hna lawng in a van luatmi si. I cu kong cu zeitindah thil a tonning si, zeitindah thil a caan timi kha baruahnak kan rak ngeihnak caan salai. Na ka piat caah kan i lawm tuk i nizan nai thil a tonmi kong a ti. Zeitindah vungkua na va kal, na va phak i vungkua in zeitindah ram rian a kal i thil na ton ning te kha na van kan chim kho hama tin si bongko in hakha in ram ria ding in ningan ni kan hnuzar ningan ni kan ka tho e nin hi ni zan le a hin lowa kan len nin hi ni kan len ni zan khat kan ria ke a thai jing hi ram ria kha ram kal kha kan i tim Emah kan i timh hlan a zanlei ah khan an lo chungah khan si a um. Si a um i ka cun zanlei sang cun takkholh ah ka va kal. Takkholh ka kal ah khan tikhor ti cu a bi tein si te kha lo zong nih kan hmanmi a si. I a hlan i a rak sung ngaimi si khi a si. Mah cun ka vei kholh le ka te cawk hnih cawk thum ka van suah ah khan a tikhor chung khan cakaih aw bantukin khan ngor kor ti khan van awn. ma ka lau pah ah hlan an chim mi a hmaan ko men le ti khan ka ruah e ka kiar ṭhan kholh thai lo in khan e ka hawi pa kha kholh ding kha ra ve ka va kal ṭhan ve ma khan ka kholh e zan cu ti khan dai ting bi it ko mang le chia le zei kha um lo zing kha rul chuan ding pawl zong ka tuah dih ram kal kha ka thinlung um lo Ngazi paruk bantling i ruah lo pin ka ramkaltu nih ka van te ka kalnak ding kha lam nai ti si e ka kalnak ding kha van phanh kho ti lo in tlang hrawn kha ka kai deuh ka deuh si rua ka ti ka kai deuh ka kai chin langmang ka ba cang

a van langh taktak ahcun pawpi ngan ning hi ngakhuapi thlet dih ala ti ka lau cang zen thong cu ka chuah ṭhan ka bunh ṭhan ka nolh ṭhan rih meithal zen thong chuak kho ti lo a yawng kha ma cakei kha a hramthok ka hmuhmi ka si ti loin khan a yawng dang khan aa thleng

a kan nawn cang ko te ka hin ka ti chikkhat ka van tuk ṭhan mi cu a hi bantuk cu kei hi mi si hmang mi si lo ka chia khua vang tan si timi ka ka lung ban pek ma khan zeitin da ka tua lo ka te ka ngiat le thingkung kha hong kung pi zan se kainak ding ka um lo ka hmai te khan phai ol te niam mi te pe li hrong te ka um Mate cun vivik ti ka kai i a ka thek dih cun ka hmailei cu a ban kan naih. Hika lei in a nu, hika lei in pa. Khua ka tuak i zeitihmanh ti awk ṭha ti lo. Mah ka thinlung khan ah Pathian pei um su hi bantuk cu Pathian nih tei khawhmi si timi kha ka thinlung kha van um. Ka lungthlu khan thla ka cam. I ka nawl hna, sakai hna kha. ah bawinu bawipa te hna rak ka ngaithiam u nanmah nan si ka hngalh lo ruangah kan kah sualmi si ti kan ka ti ngazi cheu hrawng ka nawl na ma din khan e te minung ha big an ben i chang ku chu minung na chan khan ka khru har chin sin Allah ka te e ma minung na chan hlana khan ka hmai thingkung fa te um ma chu ka kai ma khan minung na chang Ani chang kha ra um ri ko. Ina kan bakal ta len te. Ka tum le te zong ka tum kho te lo ma thingkung ka. A kan tlaih sang te khan. Nga zi cheu hrong khan rau la. Mas an ban ra eh. An ban rat khan cun an fa le pahnih han ra sang. An rat liu ah khan chakai in rak ra. Kam hun am hun am phan ah khan menu na chang than. Ma khan thingkung sung sun kha A hlan kan phunglam in kan in tuah ve lai ti khan a kan ti. Aw si ko cu kate. Thingṭi ah khan tin a kan tlaihter. Na cawl ahcun kan in thah colh le ti si. Cawl lo tin um le. Ti khan ti ngazi pasarih si nga lio cu. Ah, ma si cawl lo nga ai thingkung sung. Hiti ati. Ṭhutnak zong ṭha lo mi. Hiti ṭhutnak thla hmanh na kan va ṭhut ah kan cawl kaw ka hei ti. Aw, thihnak san cun ka ti. Thla kha kaa cam, kaa cam i thing cu kaa tlaih ve. Za ma kan ti, za ka ti. Tingkun zong ah lo, cawl zong ah lo, tibang i tlaih ning tein khan um peng si ko. Cun ka awm i khuai fung le herte le khuai vah pawl he ka pum he khat kan thlen tibang lu. Mah chung vialte a tlawmpal te ka van cawl sual kan si nam tong tuk cul ding. Khakhat thla kha ka cam peng ve. Pathian le tluk pi ka rak pek lo nang khan ma khan cun Pathian ka thei tak. Ka chiba he da ka ngaih zawk sia. Nan halung ṭhing chin ko. Nga khan thingkung cung cun tihin rak kai i, tiin ka ṭhutnak cun cawl selaw kan thah le timi khan a kan bawh. An nu nih cun sate thawthaw ngawrngawr ti kha an ban ka ti. Thinte thawthaw van ti. Hma khan an bawipa kha a van chawnh. Kan bawipa na duhmi sate kan hmuhpiak cang ee. A hmul zong um lo ee, ngo vever te um ee, hi zoh tuah law, zoh tuah law, a ti. Aw, kaa lawm tuk. Hi bantuk khi pei ka duhmi si, a ti. Khakan cu ka thinphang chinchin si. Thla ka cam chinchin ve. A kan ha peng ve, a kan tler peng ve. Hleikhat hrawng khan cu amah zong an celh ve ti lo. Mah chung vialte cawl lo ka um bak ka thathri vialte zong ṭhawm dih. Tlawmpal ah khan ah kan ni kan kal chung le a falte kha nan nir hak u, a cawl le cangka tein rak kan chim u. Te khan ban te e an te an kal khan ka hna ban ngam deuh nak sa deuh kha cu ka hei ngam deuh hna ta ma khan chawl lo te cu ka um peng a ṭa pa nih khan ah a thi sang ko hi o ma hlan kha a nu le pa an kal hlan khan an nu nih khan kan pa a hlan ah hin cakei leiliah timi dar leiliah timi khi um Makhanam tawng pin khan tikhen a hei tuah a rim hnemhnem in ka ke ah khan tikhen a van sawh makhan a zu ṭhang i a hei hnemh a hei liah aa zeihmanh aa ṭhu lo ṭeng mau voi khat lawng zong ah a tlun lo ṭeng van tuah ṭhan ṭeng ka kepar le khan tikhen a van zio ṭhan a van zio a hnemh ṭhan ah a ngah ti lo hi bantuk a si kan bawipa zong nih duh ve lo um ko seh ti kan ti ema san kal ko seh ti kan ti nu kam ah kan ban om an nau pa na kan ah farnu a thi cang ko he kal tak ko seh ti kan ti kata amit thi mi te ka hmu ko a mit thi zong a le amit thi mi te ka hmu ko a te ma khan a thep lo chu ah ka hmu ve ko si khi kal se te o kha kan kal le khi ka tiang kha thli te kan bih le maw takhan te e takhan te an kal an kal thai lo ding kha ka theih ve ma khan thli tein khan ka ke kha a hik tuk cang tuk te hna te kha a ban sol ka tan hu ma khi hna sol khe nung ko khe ba kal than to se te na kal than ke i se tin kum than thli hrang sa te ka du ning thli hrang sa thing kum khan hing le ka chol sang kho ve le te khan ka ruah sa thli le hrang duh hlah ni le lin ka lung kha mit tuk su a hnuah khan van that ah khan ka hol te khan ngazi hleihni cheuan rak phan man khan a kan au ka hmuh hna zong khan amma ka siam in ka rel cang ka lung phim te lo ma khan rak tum na a kan te khan zuang zuang te khan ka thai cheng palang pi su ka zuang le ka te ka kut tlaih mi kha ka phoi kho lo a rak ṭhawm dih cang tikhan kaa phoih kho lo eh. Dusa ti khan kan van i phoih ka lung van phim in khan anmah ka hawi len si kha ka theih. Mah chung ka nuva hna or khuavang nuva hna le an fal te kha an um ve ko. Ka hawi te khan sam hmu kho hna lo. Mah khan ka ṭum eh. A na nung ko cu ta na kal kho lo ti si hoi. Kan in kalpi le kan Bawipa sin a ti ka. Yeah, nan ka dih ṭi lo a. A caan za cang nan ti pei, a ṭin hman pei nan ṭin zang sa. Na thi lawng a pei na tlak le sa. Na thi lo a san, hian na ṭum. A kan ti ka. Na nung ko kan in kalpi le ti ka. Ka kan san, a ti awk ka thai ve te la. Mah tit cun ka ti vok le artu hi kaa rak ken le i thaizing kan ra pek hna lai ka ti. Mah khan mah cu cun kan bawipa kan chimh ta lai an ti. An bawipa kha an chimh. Aw a ṭha bik cu cu thaizing an ra put ding ahcun ti khan ti va thlah ko u ti khan ti a kan thlah. Mah khan kan zuang i lo ahcun Chuncaw cu kan van ei i tlawmpal ka van zau ka ti. Thlam pawng te ahcun bia cun na ruah. Thaizing cu vok le ar cu rak pu hnga ma an ti. Chikkhat te ah khan ma cun ah a rak put lo sual hawi na atu tiva in hin hla in kan hruai le tiva in kan hrawnpi le kan umnak le kan kalpi le ti kha si. Ma vok ti ka van i ṭhang ku cu. Tlawmpal cun tiva ah cun Pathian hla khe Pathian hla peng sa Jesuh min tu a tel lo. Ma khan tiva an cun hla cun sa thlum an kal thlum ma khan ka lau ka hawipa ka lo thlau liu ka kau kan tlung la sa lo ate inn ah kan tlung amma kan kal pang khan khachian ka kan thla koi pang sa pakhat ma hmu na lo thai thai na lo in tiang kan thla ma kan inn ah khan zan se kan ria Zan zong cu khat ṭhup in khan an um peng. Mah khan thaizing cu zei le zei dah rut nikhua tapaw ka si kan va pe ti hna lo, zei kha ka rel ve lo eh. Kan va pek hna lo ah khan zanlei nga zi paruk ah cun, ia na rak kan pek lo na ka hlen te, ka paw bak si. Cancan bak in vawuk phinter a le a duhning paoh khin tuah. A fah khawh ning hi ka chungril kha a ei dih hnik sang te awk khin um. A ka ngaithiam rih. Ka na menh lo ca a si. Thaizing kan report hrim lai ka cang. Ma khan e e te khan te zing ka cang. Ka van tho e a ka thuat than ko. Hi innsung man nih hin ṭenṭhunnak sal aa ernak cu a thawng khan cel le khuai bu pi vuu timi bantukin vengte aa linh ning a sen dih phaw vialte. A fak tuk cu ngol rih kate a ngol ṭhan. Tlawmpal hika lei kam khan ṭawhter hoi hi. A van tlawhter a fak taktak hoi. A van daihter darkio bantuk hi a chung khi bopi in um i nga sin te ei thluam ah ko thaw tuk thaw tuk te ah me a ka nawn cang ko lo he te a za cang za cang te daihter ve ma khan bolung kun le se bok le ar se ka va kawl le bolung kun chak Biakinn pawng hin rirang kung pipin um bung kung ka khan khasia pawl minung sawma hrawng khan an ri tlang ko keima rak don na khan bia sa he kan san kai chon be kan na kha kanin chapau le he khachung an lul to to po kanin li tar kan te her lo bia chim lo dai ti kum ko Khoi minung pali khar ka zul hi bok le ar kan zoh hna le he ka tin hna pali za he kan zul le kan hnai zau. Ma kan bakal ri ko atu kan tlai hna le nan na men ne o kan na men kan zuang te hna le ka tin na ma kan e in te kan ban itim tu e an hun lai su kan bazuang kan bazuang ne kan zuan pa kan ka chianu ne a ka timi sa khrifa he nan si sa ko te Kanmah tlung thlaan an cam lo a ti. A si ma ka hei ti ko. Mah cu amah nih a ka thawh rimi cu Khrihfa si ka duh ning hi kan si khawh lo caan kan i let kho ti lo caan an si ee ti. Aw si tak ti ka ti ko ma khan. Kan ban zuam than nan bok hruaimi zong he san a tlai le ti ka ruat lo ee ka ti. Ya ka ti. Nangmah theng hrim hi an duhmi si a ka ti cang ko. Aw ka ti. A hmun kan van phanh deng khan bok kha kal duh ti lo. Kal Khrihfa si ka duh ning hi kan si kho lo caan kan i let kho ti lo caan si e ti. Aw se tak ti ka ti ko ma khan. Kan ban zuam nan nan bok hruaimi zong he san a tlai le ti ka ruat lo e ka ti. Ya ka ti. Nangmah theng hrim hi an duhmi si a ka ti zang ka. Aw ka ti. A hmun kan van phanh deng khan bok kha kal du ti lo. Kaltar du ti hlau. A kal kho nai sai ti lo. Ama an kham zangmi ka zang an ti. An duh lo bu an do si ka chia pan za ki thak khio ka. Ma khan sen ka sun kan thu be kan lungdong tuk sun. Kha pakhat nun kan Bawipa kha ngaihthiam he a zi ṭhami si ko. Ngaihthiam na hel khawh zan lutter ko la kaw bitak te i ṭahter hnap di tawh tiang he na mitthli bitak te luanter law an ngaihthiam ko le ka te ka ni kha chawk hoi ma ka ka titer len zong kha a lung bitak si lo timi kha theih Mah ti sin ka pum ning pin mah lak khan mah ka van can pa zeimlaw cun ka hnulei pakhat pa in ka chiah pa nih cun a sa thaw tak le te bawng biatawi te kaa hruk hoi cu a sa thaw tak le te a hmul le um lo a var le var fawn. Van can na mei a sa van em van ei ding cu thaw tak le tu ka kan su ka lau chin chin sok ka ai le ka puang ka zau ma ka si pa zai le zai na chim ka ti ok de mi ke ka thai din ha ro ma ka si ka an um nak zu ten ka hei chuan eh an nuam tuk ding ka lo phone ata tak kan kal ton nak kan film hrin kan kal nak kan chuan ram tang pi buar lak pi ka su ko Mah cu ka tuak ah meheh va ka that hna selaw mah cu hei kan tuah le ka thlarau tal hi anmah sin hoi hna tang hngam an timi khi ka tuak. Thli te kan thla kha ka cam lengmang. Mah kan ka van nawl ṭhan Bawipa cu. Ka paw tu cu la law Ka ruak tu hi Hakha na ka phanter lai ka ti. Mah khan aw si ve ko ti khan ti. Tlawmpal khan khua khan tuak ṭhan lama eh khua lei kha phone chon tu ka hoi le kha pastor pawl kha rak zuang tu hna sai ti khan ka tin hna. Mah kha an i khualei ka phone an chawn i an i ceihcia i zuan ding si ko an ti. An rak zuam. An rak zuan pa khin kei inn le ka kal tuah le ka van tiah khin ka hawite nih ka hawite an um ve cu a ka zultu hmu hlah. Mah khan inn le ka kal ta le ka tiah a kan kham colh a ngah lo. Ka hawite tu cu an duh paoh khan a choklit kho ko. Kei tu cu ngah lo a kan kulh dih ti khi. Mah kan pastor pawl kha sa kho lo zat ah an rak zuang. An rak zuang i bia kha tlawmpal kan i ruah hna. Tisan thla cam hna u sih an van ti. Baibal ca kha a van kau le cang ka tin kha ka chia pawl ka chawngmi pawl kha te an i kaam deuh cang. An van i kaam thlum ah Baibal ca van rel an i kaam deuh. Thla an van cam bak ah khan ka pawzar ka ṭhuat colh ve hoi. Cuti bang a puar i a zawr, a puar, a zawr, a puar. Ka thlen nih a ka paih dih, a lin dih, a therh bang ah a ka therh. Thla kha an cam chih, an van cam, a zual chinchin ve. Hihi ei dih tak ko le hi ta, tikhan ka thin, lung khan um. Ah, ka thi le thi ko ning, in cu zei. A ka chia sin thih zumh a ka duh ka ti. Hallelujah kha ka van au ve.

amah ram lei hin pek ding hrimhrin a rak ka duh. Cuhlei ah a rak ka siang lo. Thlacam tupul ka hngalh bal lomi zong amah i khuavang hi kan i ton, cakei hi kan i ton hoi la lio zong ka hei nawlmi hna le an hmai thla tupul ka va cam ngammi Pathian nih a rak ṭhawng tukmi a si. Ema khan khua kha kan hei kiar i vok le zeipawl khan kan kiarpi dih. Mah hnu khan cun zan zong ah khan thlacamnak kan hei tuah khan a ra cun ra ra ko. E, thla an cam. a kan pum e kan dir poh hen inn ne keima ca khin teke a lung mi satin khin an vel ai vel in khan vel ka su inn khi inn khi tikhin a vel ka lung khi mit nik nin kha lo a dang pol inn a vel mi khan thai lo ma khin thlalong pong ha ku um e na kan hmu pe Mah zan pumhnak kan dih hnu khan cun zeihmanh um ti lo. Dai tein mah khan nizan kha Hakha lei khan kan rak ra i ngaknu cu tluang tein a sang. I khuachia hi an mak ngai. Liṭuai hin a hmumi a tawngmi hi an um sai men lo. Khuabang khuachia timi le khuachia hi an um hrimhrim timi hi theih ding a si. China ram na vaipa lam an vai tikah khin a tong bal ma? A tong bal lo hi bantuk si a sung timi zong he ama vom ko phung si timi zong he karok bu amma khua mi zong nen rakap khala kain zak hai ka ton long ang ka bantuk kharak se e ka si zong sa khua pawng te si a hlan zong a rak sualmi mi zong rak that cangmi hna an si amah hman zong nih a kan ti cu amah khuavangmi nih minung pathum kan tha cang hnan te pathum pahnih hi cu an thi tha lo e thingkung sung keimah ka thut bantuk in cun thingkung sung cu thi bu tein an tlan ti ku an rumak ngai ve an yu sah ti ki Pathian bia ha Pathian ha an sana ti tikah zei u bantuk na chinchian mi pakhat talum ma a atu Khrihfa hla lawng te su ko mah lawng te akhat dih Atu keimah thah ding tiah a kan tim lio hi tu ko hi ram ṭha chungah kan ni kan um lai timi kha mah hla khan sa. Mah cun kan lamkual khi mah lawng te khan hmang. Khuang he daram he zei he A myo zei tling dih an lamkul kal dan hman an i nuam hna nih chia li chia li chia chia an van thur hrim chia chia chia an van te an van lam le bang sun a zumtu Khrihfa kan sinak in ke anmah ke an thang that mi tam deuh sun ni tlak zan khudain su ko Zeitindah atu thil na tawnmi chungin te zapi sin i tette khan bantukin chim na duhmi zei dah? Kannih Khrihfa he harnak kan ton san lawngah hin Pathian he a thei khunmi kan lo. A hmaan ve ko. I harnak kan ton lo zongah Pathian hi cu a let hman in theih ding kan si. E tette khan duhmi cu Pathian nih hi bantuk a ka hmuhtermi hi amah lei i kal hlan ding a ka duhnak hi mi a si timi Pathian cungah hin a lawm zong kaa lawm i a ṭang pawl zong si hna seh hi bantuk hi an va tong theng lo. An hi ka tonmi hi Pathian lei i karhlannak a si timi hi Pathian a kawhnak a si timi hi tete ah hin ka hmuh bikmi a si. Khatlei ah hin atu i na hmuhmi hna cu khuachia ram an mai i an umtu daan a si. Zeiruang ah an ṭhawn deuh te ka hei tuak ṭhanmi ah an nih hi rian an nei rua lo ka ti. Nifatin te an thangṭhat kho. Kannih cu nikhat ni rian kan hei ṭuan i zarh pahnih caan lawng ah thangṭhatnak ah kan rel hi maw. Annih kha cu si lo. A nifatin a zaan fatin kha an thangṭhat kho. Khachian va si caah mah A thazaang nih ma va chaih makha a dannak. Ka chung si lo makha hmual a neihnak ka timi cu ka chung a si lo hmual nei le lo amah kha chia hmu nih an rat ruangah khan hmual a nei khun ka ti. Khua chung ah sal le zal ka chia zong cu an um lo zungzal khua chung cu an bu um ko lo nain amah a hmun hna i a sticker hmual a let in nei. Ah, khuavang a pawl kha cu ka va khenh khenh cu nganh ding cu um lo sanatin khuavang pawl kha cu va khenh zong ah khan an zei poi lomi Paul khan sem a kuan hoi hna kha can i Paul kha cu zei rian lo kha cu a voikhat te sa vai lehter ta ve. Mah kha kei ka ruahnak cu zingka kha ka mawnh cang le ti khin ka ruah. Kal lonak ding ka va kalmi kha mu. Pathian kawhnak si tiah kei cu ka hmuhmi si.